please we want to call upon all stakeholders that's why takuinvita kuti tidiscuse all departments and all other stakeholders vatinawo kuti tise misoro pamwe chete tione inenapa was just wondering eh, ndichipedzisa zvangu Kuti uh, the technology, uh, I, I know we are going into a discussion uh, where we are going to come up with uh, a solution or a way forward on this issue. Kuti tisarambe tichingoti deforestation yanaya kumazoro. Uh, but nani kuti ndini pana chingofungawo hangu musoro mangu. Uh, the technology iyoyo yezviguruguru haina here imwe technology yakanaka inogona kuireplace are the intended targets here or not tingori isis tiripo and we will discuss and discuss and nothing will happen apari panyaya dzekuti zvibviswe kabiri inogona kuti netsei asi zvataurwa naamurisa nyaya yealternative energy yekuti tv vakwanise kuita maoperations avo maybe looking at ma alternatives ekupisa ma walls awo ndozvinogona kuva zviri acceptable but hatizozive zve nekuti isu hatisiti hatishande zvedi ikoko but sekuonawo kwedu i think zvinogona kubatsira matiketi we are happy because they are determined because they can have a court court ke vanoita pamachamba za 500 rtgs haana chaanogwadzwa saka vabatwa nehunhu dziyadzi forest if you come nemafainzi enyu imimi have fines idzo dzedzera zvechokwadi vanorwadziwa huni dzacho dzofa dzotorwa motika dzedu makacheka kwenyu haisi kuti munhu akangobhadhara faini tiri kuti mota ngaibudi iende tiri kuti mota yayo ngaine vid yotochekwa zvimwe zvimota zvemarori rori zvisina kana chii saka we are trying

Regai nditaure ndichiti eh, kutemwa kuri kuitwa miti muno mazuva edistrict kwasvika pandingati pachirungu an alarming eh, level kana kuti zvasvika pakuti zvakutovhundutsa nekushamisa miti yacho iri kutemwa zvakanyanya pane vamwe vanombotemwa vanhu voramba vakanyarara asi matemerwa iri kuitwa muno mazowe eh, anoratidza kuti asvika palevho yaakuvhundutsa Panyaya yeway forward yambotaura kuti izvo zviguruguru kana zvichingovapo chete hatiwiri takuda kutobatsirwa namadhamu chatsama kuti chiguruguru chinobvumirwa here kana chisingabvumirwi tongotageta chi zviguruguru but nyaya iyi hainetsi as long as tangoti ngatiendei tiri serious pamazuve ddc tese yatinenge tisina umwe tadaidza handizve kana vama kwainvita minister of finance ndovana maguidelines panyaya yekuti kana iri claim or kana iri claim ingaita zvakawanda sei zvinotenderwa kazviri muclaim imwe chete so ndoimwe kistakeholder yatinogona kuti inge inogona kutibatsira mukutarisa kuti panyaya idzi nekuti kudhila nemaminas as well nyaya yekuzoendera huni dzatemwa mudharara hatina chataita zvafanira kuti tikuda kunoona munhu hafa iso let's prevent zvaitika idzaitika dzichikubata idzi because muko dzima dzoungana dzakazara zvepamazoikada saka tira kupreventa kuti tirambe more damage isaitike

in pursuit of the precious metal as well as uprooting thousands of trees in the process. Basa ratiri kuita isusu riri kutibatsira zvikuru kumhuri dzedu e, zvichiita maups and downs asi unoona kuti zvine zvasiyana nekugara ndoritori basa kana ndatobva kumba izvezvi mai vari kutoziva kuti baba vaenda chi kubasa kana ndichiendawo kumba vana vanowana zvekupfeka vanowana zvekudya zvakakwana zvekufuka zvese vanowana uye basa ratiri kuita panapa tinee tichibatawo goridhe tichiendesawo pakusimudzira upfumi hwenyika zvichienderera mberi zvakadaro ndomaitiro atinee tichiita kuno dambudziko riri kuitika muno mumazowe district e, tine vanoita zvemining e, vatinoti vaye makorokoza artisanal miners zvavanoita vanoshandisa zvinonzi zviguruguru kana zvimamills kana ndaa kutaura pachirungu e, mamills aya haakwanise kuti agaye e, o yavo yegold yai kana ichinge ine unyoro saka zvavari kuita vanhu ava vari kutora madrums womacheka into half wo, Kana vamacheka kudaro wotora manje oil yegold woisa muya umu wobatidza moto vakupisa oil yegold iyaya kuitira kuti unyoro huye huite sei hubude. Kana unyoro huya huchinge hwabuda ndopawanozokwanisa manje kuti vachigaya oil yavo iyaya. Saka tiri kuona kuti muno mumazowe mukasvika paclaim yega yega e, kunzvimbo dzakaita sekunana masasa kunzvimbo dzakaita sekunana jumbo uku munogona kusvika paclaim pega pega pane zviguruguru izvozvo zvigayo izvozvo zvinogona kusvika kana 20 e, pazvigayo izvozvo zviripo chimwe nechimwe chigayo chinenge chiine bakwa racho rehuni dzakaungana dzekuti vanozoshandisa pakupisa oya oyaya kuti vagokwanisa kuigaya saka ndo rimwe dambudziko e, ratiri kusangana naro revanhu vari kuwanikwa varo vanopisa e, o iyoyo yekuti iwanikwe iri inokanganisa iwanikwe iri inooma zviwanikwe zviri zvinofamba zvakadaro ndobva kunyanga manicaland panapa takauya kuzochera kutsvaga gold gold iroro iro tikariwana totengesa kuno wakakodzera unofanira kunge wachitenga goridhe iroro iro then izvozvo izvo ndo zviri kutibatsira kuchengeta mhuri dzedu tiri kuendesa nezvikoro tiri kuendesa vamwe vana tichichengeta nherera kuburikidza negoldhi iroro saka taa tichikumbira kuti hurumende izvozvi izvi tinomboshandisa huni but ndandiri kukumbira kuti hurumende dai yanga yatibatsira e, watiunzirewo chako tichikwanisa kuti toshandisa e, pakuomesa kwatoita process yedu yematombo nokuti zvigayo zvatinenge tichishandisa zvinenge zvichishandisa kudhiraya matombo aya anobva pasi pemaini saka paanobva pasi pemaini apa anenge akatota saka kuti aome tinofanira kunge tichiadhiraya tozoisa pachigayo ehe tobva tapedza ta process iyo tozoenda kuillution uh, eh, mazoe district is indoled with a lot of minerals gold being one of them and it, it is also one of the areas where tobacco is grown

So there is a total destruction there. Kutora kutsamwa nenzvimbo yemazowe padhemu apa takanangana nejumbo nekumasasa kuti miti ikoko yapera. Hungu chinhu chakanaka kuti vanhu vaite mari asi dai takurudzira kuti vashandise coal instead yokutema hune.

outweigh the socio-economic benefits. Tinoziva kuti goridhe rinodikanwa nenyika e, kuti nyika yedu ibudirire, asi tinotarisirawo kuti panenge pachitorwa goridhe riya ritorwe nenzira inoita kuti nharaunda yedu isarewo yakanaka, nekuti nharaunda iyi tinozoda kuishandisa zvakare mune ramangwana. Saka dambudziko riri panapa nderekuti miti yaparara e, kunyanya misasa, mitondo nemimwe miti yedu yechivanhu. Tiri kutarisa miti ine makore anodarika 40 years zvichienda mberi makumi mana e, yanga yakachengetedzeka kwemakore adarika asi yangotanga kuparara miti iyoyo nekuda kwekuti vanhu vari kuya vachitema. E, matemerwo ari kuitwa panzvimbo ineyi ndeyekuti vanhu vanongouya husiku nematrucks marori wosvika wotema kana vachinge vatema wobva waparadza nzvimbo nzvimbo yosara yachena saizvozvizvi ah, ichokwadi masango anenge achiparadzwa asiwo hatina zvatingaite nekuti ndo process yacho maindiro ainofanira kuita kuti tiite kusvika pakuti tabata goridhe racho rinofanira kunge patoitwa kuti rambopiswa radii radii asi dai kuri kunzi hurumende yaigona kuti swededzerawo marasha padhuze tikawana call padhuze e, ndinofunga kuti zvinogona kuti rerutsira pakuti miita ichaparadzwe nekuti tine taakushandisa call panzvimbo yekuhuni taakushandisa chi marasha ndofunga kuti hurumende ikatiitira izvozvozvo e, tinogona kushandidzana zvakanaka hurumende ichiwana zvainowanawo kwatiri ichiwana goridhe isu tichiregedzwa kuparidza masango muridzana kunge tashandisa marasha sokuona kwamuri kuita ndidzo huni dziri kutemwa mumasango dzichiuya kuno kunzvimbo yavo yavanoti kune zviguruguru e, kumaclaim avo E, tichibvunza tichisvika panzvimbo ino huni idzi dziri kushanda kupisa matombo avo e, kuti vagogona kumaprocesa zvakanaka saka maonero edu tine dambudziko mazuva edistrict rakanyanya nokuti mazuva edistrict idistrict rine gold rakawanda and eh, rine vanhu vari kuda kuti vashande mukuchera gold irori saka vari kushandisa huni dzakawanda zvekuti pazuva E, pachiguru chimwe nechiguruguru chimwe nechimwe chinogona kutoshandisa huni dzinozadza kana ud truck kana maviri saka dambudziko ratiri kuona nderekuti kumasango kwadziri kubva e, kuri kuparara zvakanyanya unomu takawanda vamwe vanobva makawanda wandawo asi kutsvaga Eh, hapana zvimwe zvatingatorilayawo nazvo izvozvo zvegold ndo zviri kutotiraramisa ini ndakauya kuno ku 2015 eh, tichicherawo tichidii tichiita process idzodzi idzi saka taa tichikumbira kuti hurumende haingatitsvagiriwo here umwe mutoo nokuti last week iyo taimbenge tine veema neveforest waititi hamutenderwi kunge muchishandisa huni dzamunenge muinadzo saka takaona machallenges anga akatiremera ekuti tingaite sei saka hameno kuti hurumende ingakwanisa here kutibatsirawo nemarori pamwe pacho toprovide hedu fuel yotiunzira chako kuno In the case of Mazowe district, the artisanal miners are destroying the forestry from the surrounding mountains. This has raised concern among district officials and environmentalists, especially regarding the Mazowe Dam and its surroundings. Temwa kuri kuitwa panzvimbo ineyi kune matambudziko akawanda kunharaunda yedu. E, nyaya iripo ndeyekuti tine dhemu riripo padyo padyo apa e, makilomita asingambosvika kana matatu. E, dhemu iroro rine zvinogona kusangana naro, na, na, naro e, nekuda kwekutemwa kuri kuitwa panzvimbo ineyi. Zvimwe zvacho zvandingataura e, ndezvekuti mvura inogona kutanga kusviba nekuti mvura inenge yaakumhanya saka gukuravhu raakungotakura madhaka nezvimwe zvakadaro zvichinopinda mudhamu medu saka mvura yedu yandingati pachirungu water quality inenge yatokanganisika chimwe zvakare mvura iyo nekuti haisina chinoibata munomu inogona kukanganisa zvakare e, nzvimbo yedu kuchera chera ichiita makoronga nezvimwe zvakadaro e, Tine nyaya zvakare iri kutaurwa nezvayo e, muno munyika medu nekune dzimwe nyika yeclimate change kana kuti kushanduka kwemwaka izvozvi zvekuti miti inotemwa kana ichinge yatemwa miti iyoyi yobva yabviswa iri iyo zvakare inotibatsira kufema mweya yatinoti magreenhouse gases izvozvo zviri kubva zvakanganisa zvakare kuti tizoita iya yatinoti pachirungu global warming kana kuti kupisa kunenge kwawedzera topedzera taa nemaheat waves taa nemamwe matambudziko akasiyana siyana we are not against miners as such we want them because they are also contributing to our uh, eh, gdp in the district as well as in the province but we want them to find another way which is friendly uh, to do their operations Uh, instead of using uh, firewood, I think if they tend to coal, which is readily available in Mazowe, uh, it will be better. Twanza kushandisa rori one and a half. Ewu. Ah, huni dzinongouya nematransport hatitozivi kuti wanenge wadziwana kupi but taitombonzwa kuti wane vamwe vanhu vanowirirana nawo e, mumaminda umo achiiwa bhadhara isusu tozochitengawo huni lod yehuni totenga 200 us tikatarisa pamazowe dam sango iroro harichanakidzi miti yese yapera saka tiri kukurudzira kuti kwete pamazowe chete as as mazowe council yese munharaunda muri kutemwa miti kuti hama wee ngatichengetedzei zvikoshwa zvemiti Zvinhu zvinokosha kuchengetedza miti yedu, masango edu. Apart from deforestation with reckless abandon in their pursuit for gold, many of these artisanal miners have also not spared the environment, which they have dug up and left open resulting in ugly scenes over huge swords of land. Kana dombo richinge rabva kumaini rine rine unyoro saka paunyoro hwachona rinoda kugayiwa muzvigayo zvinoita kuti dombo riya riite powder saka harigoni kugayika riri nyoro rinotoda kutanga raoma saka huni idzi tinodzishandisa kuti tidi tiomese dombo riya riya rigogona kugayika kuita powder pabasa ratiri kuita panapa tinoda 11 tons dzehuni pamwedzi Pano patakamira panapa e, ndiro gomo ratingati rakadziva paMazowe Dam. Tiri paMazowe Dam area. E, iri gomo iri ranga rine miti e, yakapfekana asi ndofunga muri kuona chimiro chiri panapa kuti Miti yakawanda haisisipo yaparara iri kutemwa. Patiri kuita tsvakurudzo seForestry Commission tiri kuona kuti miti mizhinji iri kutemwa nevatinoti maartisanal miners kana kuti makorokoza. Tarirai hukobvu hwematanda anenge aripo kureva kuti miti mihombe yavanototsvaga nekuti matombo avo aya vanoda kuti apiswe e, zvine huni dzakakura dzinogara nemoto wakati wandei saka havasi kutema miti midiki vari kutema mazihunde chaiwo emiti saka distraction kana kuparadzwa kwemasango kwakwira zvakanyanyanyanya mudunhu rino remazowe zviri kuti pachallenge seforest commission kuti tigone kuchengetedza masango acho nekuti ivava vanhu vazhinji vavo vari kurarama e, nekubata godhi irori e, vari kuchengeta mhuri dzavo nekubata godhi irori saka zviri kuti pachallenji seforest commission ende tichitarisa panguva pfupi pfupi iri kutevera tichange tisisina kana miti miti yedu yaparara ende zvichatorera nguva kuti tigone kudzoreredza mabylos ndiri kuona asina kusimba even eh, ema acho chaiwa chaiwa haazi kukwanisa kunge achidzinga vanhu vari kutema miti so secouncil tanga tichitofungidzira kuti dai zvaibvira tigare pasi again tigadzirise mabylaws edu anyatsosunga vanhu zvekuti anenge asungwa anyatsonzwa kutya kuuya zvakare kuzotema miti iyoyo Deforestation, which is caused by a multitude of factors, is increasingly widespread in Zimbabwe, and the requirement for sustainably produced firewood is becoming even more urgent. Kana tichitaura kunharaunda tinoti takakwereteswa masango aya nevana ne, ne vedu vachazouya saka takangovachengetera tinofanira kuvapawo zvichiri kuoneka tobva tazoita kuti ivo vagogona kuzvishandisawo zvakanaka sekuzvipihwawo kwatakaita asi kana tava kuparadza maparadzirwo ari kuitwa panapa e, vana vedu havasisina nhaka yavanozoita uye tinopedzisira tava kusangana nedambudziko e, rekuti hatisisina miti tava kungosangana nematambudziko akasiyana siyana saka ndo chimiro chiri panapa uye chatiri kukurudzira vagari vese vemuzimbabwe kuti vagadzirise e, tivanike tiri tinodyara miti yakawanda Protection of forests is a huge challenge in Zimbabwe's rural and farming areas, where the survival of the agro based livelihood is highly linked to the environment, with trees being central to the rural life. Apart from mining activities, muno Mazowe district i district riripo pakurima zvechirongwa chirimwa chetobacco. Fodya ndochimwe chirimwa chiri kutiparadzira zvakare miti yedu. saka tinoona kuti tine challenge yekuti kune varimi vefodya vanotemawo futi miti iyoyi vachida kushandisa kupisa fodya yavo toita chirongwa chemaminas vanotema vachida kushandisa pakupisa oo yavo asi patiri kufamba sofa kuvarimi kunyanyanyanya vefodya chirongwa ichi chiri kutambirwa vari kunzwisisa muono weforestry commission wekuti dai tagona kudyara miti yakawanda kudarika yatiri kuparadza saka chirongwa chiri kugamuchirwa forest commission iri kupa miti pachena gore rega rega yekuti varimi vadyare zvitibatsire zvibatsire nharaunda yedu tigone kuchengetedzawo e, miti yedu yemusango kana kuti maindigenous trees saka chirongwa chiri kugamuchirwa chaizvo nevarimi tingangoti iko zvino ndo patakupinda kumaminers vagonewo kuva futi nemuono umwe chete wekuti vanzwisise kuti miti yedu ikaparara inenge yatoparara zvichatorera makore akawanda kuti idzoreredzeke organization yedu inonzi my trees trust uh, basa redu tinokurudzira uye nekudyara miti um, basa redu zhinji ratinoita tinoshanda nemadonzwa tingati matatu one kunova kudyara miti tinotsvaga mbeu dzemiti yemuno atoti maindigenous trees then tinochengetedza dzimwe nzvimbo dzatinopiwa masango asina kubvira adistebwa tichipromota kuti miti ichengetedzwe kozouyawo chechitatu tinokwanisa kunge tichibatsira nedzimwe nzira dzekuti vanhu vasakwanisa kunge vachitema miti semenzaniso pane nzvimbo dzinotemwa miti vanhu vachishandisa um, miti yekubikisa wachiwana huni dzekubikisa isu basa redu nderekuti tsvage dzimwe nzira dzekurerutsa basa kuti miti isadestroyiwe while it is a fact that gold contributes to the national foreign currency earnings however if no appropriate measures are put in place to develop environmentally friendly methods for gold mining and recovery the ruinous effects will be felt by many generations

Um, the safer way of doing it is using wet milling than dry milling. Tinofanira kuti tiende kuvanhu kuri kubva dambudziko iroro tinogara nawo pasi tovaonesa dzimwe mhando dzemoto dzavanokwanisa kushandisa pakupisa oo yawo tovaonesa zvakare e, mamwe matechnologies avanokwanisa kushandisa asiri ezviguruguru zvanetsa izvi this one it's, it's, it's around meal and that one is also a hammer meal uh, this one is actually different